only, only with your eyes shall you look and see the reward of the wicked toenda kunew testament kuna bhuku ravafiripa philippians 4 verse 4 to 7

is from God by faith. 10. That I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his suffering, being conf conformed to his death. Shoko raMwari kuvanhu vaMwari panguva yaMwari. Amen. amen baba nyamunda evangelist nyamunda takukupai nguva yenyu sekutumwa kwamaita namwari kuti pashoko regore rino muzita rajesu amen amen ndinoda kutenda mwari mazvita vari kutitungamirira muurongwa huno hwatiri pama 10 days atiri kunamata kuti mwari watiitire zvakanaka I salute you vatungamiri weprogram inoi muzita raJesu. Amen. Ndinoda kutenda zvakare vafundisi vari pakati pedu Pastor Mudambanuki munhu waMwari. God bless you so much. You are my role model Mwari wekudenga vati tine zvakanaka. Yes, mukata ina sentia munhu kunyari. Basa raMwari ngarirambe richienderera mberi kumhiri kwemakungwa baba vatiitire zvakanaka ndinenge ndisina kuita chinhu chakanaka kana ndikangotanga kupinda nemumharidzo ndisina kumboridzawo mumhururu wekuti makorokoto hama dzedu egore idzva kupinzwa muna 2021 chinhu chinoshamisa tiri kuda kuramba tichingotenda mwari nekuda kwemukana waatiwanisa vakadai mwari vekudenga watiitire zvakanaka ndingabva ndazoshayiwa mukana wekukuzivisai kuti ndine marufaro akawandisa samuvhangeri wenyu kumba kwedu takabva kugamuchidzwa kamwana kamukomana musi wa 30 december toti 31 tozoti 1 nhasi ndi 2 zvoreva kuti pane mazuva matatu aripo chikomana chasvika zvichingoda kunongedzera chete kuti muzita rababa mwanakomana neremweya unoyera ndo manzwi anoda kutaura kuti gore rine iri toda kufamba neutatu hwamwari mwari achitiitira zvakanaka mwari achitikomborera ndinoda kuti tisanganira nezvishomanana handingange ndaita chinhu chakanaka kana ndikangotanga kushumira tiri kuziva kuti tese tiri kutaura nezvenyaya yecovid denda rapararira pasi rese ratishayisa mhinduro ratishayisa zvokuita raita kuti mabhizinesis adonhe asi mwari vari kudenga pamusoro pezvese vanoziva havo sedingindira ramakasimudza seshechi yemidlands kuchitaura nyaya yekuti isaya chapter number 43 verse 18 kuti chiregai henyu kurangarira nezvakapfuura regai kuchirangarira nezvakaitika muna 2020 kune vanhu vane maronda emavictims eCovid-19 but here comes assurance from our Jehovah 2021 ari kunzi chiregai kurangarira nezvakapfuura ndine chinhu chitsva chandinoda kuita pakati penyu hamungachirangarire here tarirai ndoda kumboti panga pasina nzira pave nenzira ndoda kuti murenje manga musina mvura inonwika mutange kunwika mvura Mwari wekudenga watiitire zvakanaka manheru ezuva ranhasi. Toda kusanganira pamuimbi unoti apo ndatambudzika nezvakaipa zvangu nezvirunziro zvangu ndizweiwo baba wangu ndizweiwo baba wangu ndo song yandiri kuda kuti tiimbe vane mahimbhuku edu akafanana nerandiinaro panapa ihim two one one vane maimbuka akafanana nerandakabata panapa ndinodaira ndo manyowana atiinawo mwari vekudenga vatiitire zvakanaka ndichaimba ndichibatsirwa nevandiinawo muno kusanganisira nemi muri ikoko zvaingatibatsira kana tikangobatirana tichiimba tiri pamwe chete mwari vekudenga vatiropafadze watiitire zvakanaka aponda

takanangisana nedenda ratiinaro ndangonzwa vamwe ari kuti vakakufemerai kuti mungotipa zviverengo izvozvo ndo zvandangoverenga ndazongoda bedzi kuti ndiwedzere kusame uh, scripture yawafrip chapter number three ndipo ari kutaura chinhu chatofanira kuda kunzwisisa chekutanga ndechekuti tsamba inonyorwa napaul kuwafiripi Itsamba yakasiyana netsamba inonyorwa naPaul kuvaEfeso. Itsamba yakasiyana netsamba inonyorwa naPaul kuvaTesaronika. Itsamba zvakare inosiyana netsamba inonyorwa naPaul kuvaKorose. Saka pano handi dzose dzinonyorwa naPaul. WaFiripi itsamba iri very unique. haleluya saka ndakafara kuti makafemerwa kusimudza tsamba yapaul iri uniki munguva yechirwere chiri uniki munguva yechirwere chazezesa nyika munguva yechirwere icho vazhinji wedu tiine maronda tikatarisa marinda ehama dzedu dzisina kuita tsaona ehama dzedu dzisina kurwara nechimwe chirwere asi dzakarwara necovid tinonzwa kushushikana tinonzwa kutambudzika but zvakadaro zvakadaro munguva yekutambudzika paul is raising up a letter yaari kunyora munofanira kuti muzvizive kuti munguva inonyora po dzimwe tsamba dzese kuna ana waefeso inguva yaanenge akasununguka but nguva yaari kunyora tsamba yevafiripi inguva yaakasungwa inguva yaari mujeri Inguva yaasina kusununguka ndopaari kuti ndaakuchinyora tsamba yavaFiripi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndosaka uchimunzwa pavhesi rekutanga pachapta yekutanga musoro wenyaya uripo unoti joy in suffering. Joy in suffering. mwari wekudenga ngavatiitire zvakanaka kunzwa kunzwa kugadzikana kunzwa kunzwa mufaro kunzwa kunzwa kunzwa kutenda mwari munguva yo zvinhu zvinenge zvakaoma ndotsamba iri kusimudzwa napo ari kuendesa kuvafiripi saka muri kumunzwa ari kuti patsamba yamasimudza ari kuti rejoice in the lord always ndinoda kuti ndipaverenge nechishona ndinoda kuti ndipaverenge nechishona ipopa chishona pane zvachiri kundiitira pane zvachiri kundiitira chapter number four verse number 7 ndiyo yataverenga handiti chapter number 4 verse 7 inoti rugare rwamwari runopinda kuziva kwose ngaruchengete mwoyo yenyu nepfungwa dzenyu muna kristu jesu Pakupedzisira hama dzangu, ndinoti pfungwa dzenyu ngadzizare nezvinhu zvakanaka chete. Zvamuno zva zva zva zvamuno zorumbidzwa nazvo Zvinhu zvechokwadi zvinopa rukudzo, zvakarurama, zvakachena, zvinofadza, zvinorumbidzwa navanhu. Kana paine zvinhu zvakanyanya kunaka zvinorumbidzwa navanhu, ndizvo izvi, Itai zvinhu zviya zvakanyanya kunyanya zvinorumbidzwa nezvamakagamuchira kwandiri pamwe chete nezviya zvamakaona ndichiita, Mwari worugare awe nemi. Ndozviri kungotaura Paul chete, kuti muri kuona ndiri kufara ndiri munguva yekusungwa ndiyo yandinoda kuti muitewo munguva yecovid-19 you need only to believe and trust in the lord and look to the jehovha mwari vanotiitira zvakanaka saka paul ari kusimudza mazwi ekuti hama dzangu farai ndinopamidzazve fara pandanga ndiri kutarisa wedhi rekuti joy ndaona riri wedhi rinonyanya kupesaniswa nevanhu vachida kurivenzanisa newedhi rinoti happiness zviri zvinhu zvinonga zvinoda kutaura zvakafanana asi zviri zvinhu zvakasiyana saka uchaona kuti pari kutsanangurwa joy unogona kuona wedhi rakanzi happiness ririmo but panotsanangurwa wedhi rekuti happiness hauoni wedhi rekuti joy ririmo Ndozvinotipa musiyano wekuona kuti joy izwi ratidzikei kudarika happiness. So joy iri kunzi is a deeper feeling. It's a deeper feeling of something that is good. Kudzama, kudzama kwekunzwa. But happiness is just an emotional. Emotional. initiation of something that can make you happy which means kuti kana uchifara pane zvinhu zvinotanga kufanira zvaitika zvinotrigger happiness but joy inyaya yekuti une kufunga kwakadzama kunyange wakapoteredzwa nematambudziko but unopfuurira mukutambudzika kufunga kwako kuchinobata pana kristu ari muambi nemukwanisi woupenyu hwedu anoziva magariro edu pasi anoziva masimukiro edu anoziva mhinduro dzese dzine mibvunzo isina mhinduro yazara pasi rese razezesa nyika yese nekuda kwecovid-19 saka ndinoda kuti kudii kwatiri hama dzangu poari kusimudza manzwi ekuti uyai tifare mufaro wedu wakananga pana kristu tichiziva kuti kristu ndiye muambi nemukwanisi woupenyu hwedu uye kana akutipa rugare haatipi rugare sokutipa kunoita nyika haatipi rugare sokutipa kunoita dzimwe nyika asi unotipa rugare zvichienderana nenyasha zvakazanganiswa nekutenda ndo zviri kutaurwa napaul saka muri kuzwa david kuna mapisarema 91 akuchiti hama dzangu ndakati kuna jehovha ndimi utiziro hwangu ndakati kuna jehovha ndimi pandinohwanda kana zvinhu zvikauya zvinorema ndinohwanda mamuri nekuti mamuri jehovha muchandichengeta manheru muchandichengeta mangwanani muchandichengeta kunyange hama dzisisipo you only jehovha you are the rock of my refuge Ndozviri kutaurwa ndiDhavhidhi. Mwari ari kuvimbisa Dhavhidhi kuna mapisarema 91. Chinozondinakidza hama dzangu makanditeerera mukatipfuurirei bijana kubva pavhesi 10 pataisiira mukazoenda pavhesi vhesi 14 anenge aamweya hari aakuchipindura munamato wadhavhidhi dhavhidhi paya paanga ari kuti kunyange manheru kutyisa hakungandityisi kunyange chinouya nekurutivi rwangu hachingandikundi kunya vhesi 14 ndijehovha anenge akupindura dhavhidhi ochiti zvaakandida mwana uyu ndichamurwira zvaakandida ndichamurwira hazvinei kune denda recovid-19 but zvaakandida ndichamurwira kungonzwa kuda mwari kunokwalifaya kuti utange kurwirwa hondo dzausingagoni kurwa uri wega kuda mwari mukunaka kwazvo kuda mwari mukushata kwazvo kuda mwari mukufirwa kuda mwari mukuvanherera kuda mwari mukuvashirikadzi kuramba vakatendeka uchiti hazvinei jehovha ndimi munoziva kungoda mwari chete kunokupinza muklasi yevanhu vanorwirwa najehovha Thank you, Lord. ukatipfuurira mberi inoti zvaakandida munhu uyu ndichamusimudzira ndichamusimudzira zvaakandida ndichamusimudzira nekuti itsika yavo vanhu wenyika kana vaakusimudzirana vanotarisa mitupo vanotarisa maqualifications vanotarisa kuti unozivana nani pakambani ipapo asi zvaakandida inini ndichamurwira ndichamusimudzira ende kana jehovha akusimudza hapana anotsikirira kana jehovha akusimudza hama zangu unosimudzwa masikati machena waifunga kuti hakuna chinobuda kwauri varipo vakatarisa ende kana vasimudzwa hama dzangu 2021 harisi gore riri izi but jehovha wachakusimudza munguva yekuoma kwazvo ende kana vasimudzwa vazogara wati kata kata wagara usazodadire waikutsikirira zvichibvira tora dzidzisa vana vavo zvichibvira chengeta vabereki vavo nekuti ndo equation yamwaa zvaakandida ndichamurwira ndosaka manzwa shoko ramwari riri kuti kunyange mudenda rakaipa ndichakurwira hama dzangu vese vane maronda pamwoyo vane hama dzavakasiyiwa nadzo munguva yeCovid-19. Mwari vekudenga vanoziva, Mwari vekudenga vanopindura mibvunzo yenyu, Mwari vekudenga vanorapa maronda enyu. Ndivo chete vana mabhandeji anoti kana vapomba vakubvisa hasi akwakanura chironda anosiya arapa chironda chobatana tina jehovha uri kudenga hama dzangu vasingarozvi chemunhu tina jehovha uri kudenga hama dzangu vanoziva ramangwana redu tina jehovha vari kudenga hama dzangu vasingaseki munhu ndosaka po achitaura kuti hama dzangu mwari haaseki munhu chinodyara munhu ndochaanokohwa adyara munyama unokohwa kuora adyara mumweya unokohwa mweya wekurarama neupenyu husingaperi ndo manzwa andiri kutaura gore rino amatama munguva yatiri kufamba zvinhu zvakarema zvinhu zvisi kubatika munguva yatiri kufamba hama dzangu uye tifambe tiine mufaro watiri kupiwa napaul kuti kunyange munguva yekutambudzika hama dzangu farai

Christ ndiye anodzorera tariro isisipo. Christ ndiye anoropafadza vanhu. Our hope of glory is on Christ. Tichasangana nezvakaoma asi huyai tirambe takabatirira pana Jesu. Mwari vekudenga vatiitire zvakanaka patiri kunamata hama dzangu patiri kunamatira Covid zvairi kuramba ichingokwira. Ita kuti Mwari wekudenga vatiitire zvakanaka, vatiropafadze, vatisimbise. Manzwi okupedzisira anoda kutaura nemi ndeyekuti mugore ratiri kufamba iri hama dzangu, mugore ratiri kufamba iri hama dzangu, tiri kumhanya takananga kuchinangwa. Mugore ratiri kufamba iri hama dzangu, zviri kurema tichikwidza mukaka, tiri kufamba kana tiri kufamba tichimhanya tiri tega inonzi iyo nemuchirungu resi inenge iri resi zvichireba mugore ratiri kufamba iri hama dzangu mukaona taakumhanya tiri tega isinawo pin code eresi but mugore ratiri kufamba hama dzangu kana tikafamba tiina jehovha kristu ari kurutivi rwedu mweya mutsvene achititungamirira tinenge taakunzi tiri mugresi tiri kumhanya tiri mugresi tiri kumhanya tiri mugod's power tiri kumhanya tiri munyasha dzamwari kana tikadenwa hatidzoreri tinoti mwari varegererei hapana zvavanoziva kana tikaroyiwa hatiroyi vatiroya tafura ira yekuti back to sender tapfuura nguva yekuti back to sender kunyange taziva varoyi vedu nekuti mugore rineri tichaziviswa nevavengi vedu tichaziva nevaivhara mwena yekubudirira kwedu mwari vachatizivisa asi donzvo rajehovha ivisa vavengi vedu harisi rekuti tivavenge nderekuti tivade mo ndiyo ikwezheni yacho ndopane kubudirira kwedu when we need the more Jehovah is going to bless us in return. Kati mhanye tiina Jesu, takabatana na Jesu ruoko, tichimhanya tichikwira pazvinorema. Jesu anoramba achitisimbisa kuti ngatiende, nekuti yatatanga najesu haigumiri munzira yatatanga najesu inoperera pagorogota yatatanga najesu hama dzangu haina mutero haisi mutserendende yatatanga najesu ine nzira yekukwira nechikomo tichienda takananga pakauvhari patinozodaidzirwa manzira ekuti zvapera tetelestai it is finished zvapera hama dzangu zvinotanga zvichikwira kureva kuti kuoma kwezvinhu zvinoratidza ukuru bwamwari kuoma kwezvinhu zvinotaridza kuti tiri mukreki yamwari mwari wekudenga ngaatiitire zvakanaka haisi nguva yekushora mwari patinenge tiri munguva yezvinonesa uye itinyanye kutenda mwari nokuti mwari ndimwari vanoshamisa ndopaunozozwa habakuka kuti kunyange makwai akashaikwa mumatanga kunyange mizambiringa ikasatunga maruwa asi mwoyo wangu ucharamba uchirumbidza jehovha ndicharamba ndiri padara rangu remunamato kusvikira ndaziva kuti jehovha vanoti kudii ndakafirwa nemurume here ndicharamba ndiri padara rangu remunamato kusvikira ndanzwa kuti jehovha vachati kudii ndakasiyirwa nherera here ndicharamba ndiri pamunamato kusvikira ndanzwa kuti jehovha wakadii kune vamwe vanotokumbira kuti dai jehovha wakatora hangu inini baba wakasiya mari dai jehovha wakatora hangu inini baba wakatarisa mhuri kudai unoona zvorema but mukurema kwazvo hama dzangu you need to push on you need to believe in god and know that jehovah is by your side akakubata ruoko muze dzimwe nguva pazvinoita zvekurema aona vasina simba rekufamba vanokutakura ndosaka uchiziva kuti jesu ndishamwari yakanaka mutakuri wakanaka Ndinokomborerwa kwazvo kana ndiinaye, kunyange ndikapinda nemumvura zhinji. Kana ndiina Jehovha, mvura haingandikukuriri kwete. COVID-19. You will never separate Christians from the love of God. I declare today COVID-19, you will never take even an inch of our faith. We'll remain faithful to our Lord up until Jehovah mukusara kwenguva waita kuda kwavo. Hakuna zita sera Jesu

ndobva ndazongopedza mwari watiitira zvakanaka ten iri kuti ini ndinoda kuziva kristu chete nokuziwa nezvesimba rokumuka kwake nokusanganirana naye pamatambudziko ndigofanana naye pakufa kwake ndine chiimbo chokuti ini ndichazomutswa mukufa ndichipinda muupenyu covid-19 iripo vatakawiga varipo petinonzwa mwoyo kukuunika tichienesa maruwa Patinonzwa mwoyo kukuunika kuti kunyange vamwe havasati vasvika kumusha, patinonzwa mwoyo kukuunika, ladies and gentlemen overseas there, I want you to remember Philippians chapter number 3 verse number 10. I want you to remember, even in times of tribulations, I want you to remember, I don't know what is happening inside your doors. I don't know what type of problems are you facing. But I want you to remember tsamba iri kutaurwa naPaul. Munguva yaakasungwa, cheni dzakarira, makumbo akasungwa asina hama dzinomuona, but ari kupiwa simba rekunyora kuti ini Ndinoda kuziva Kristu chete. Ndizvo zvandinoda kuziva. Ndinodawo kuziva nezvesimba rekumuka kwake, nekuti ndakamunzwa paakamuka anga asingachamiri kuvhurirwa masuo nevanhu, aipinda nepakavharwa waimuona asvika pakati pavo oti rugare ngaruve nemi wotofunika kuti mapinda nekupi mambo akati aiwa ndine rimwe simba randakapiwa rokumuka kwevakafa zuro ndaikumbira kupinda nenzira yavo vane mamwe maguta avakatondirambidza kuenda ndiri mwanakomana wemunhu handina kurambidzwa mamwe maguta handina kusvika chimwe mamwe maguta handina kusvika But munguva yekumuka kwakafa, with the resurrection power, I can even go through the walls. I can even go through where I'm blocked. Nezita neropa raJesu ndiri kuti covid-19 hauna simba rekubloka tinodarika nepauri tichienda kristu ari simba rekumuka kwedu ini ndinongoda zvangu kuziva chete nezvesimba rakristu nerekumuka kwake ndozvandakuda muna 2021 kana zvikarema hama dzangu chandinongoda kuziva chete ndezvesimba rekumuka kwake rinoputisa matombo akaiswa vanhu vachifunga kuti takamuvharira takamurinda haabude pfuti dziripo but resurrection power is making the stone to best omuka nekuti kana akumuka hapana anomurambidza varume simba rokumuka kwaakafa that same power is the same power that should operate in the days of our lives in the days of our children in the days of the next generation in the days even when you are facing international calamities we need to know the resurrection power oh my god ndine rimwe simba randaakunzwa kwauri ikoko ndoda kuti usimuke handisi kunzanzwa kweda kuenderera mberi vandira kunzwa kuti mauri mupinde simba the resurrection power aiwa ibvinzwe zvakanaka pane mumwe muimbo unoti aiwa mwari baba ndichawimba nemi kunyange ndiri ndega ndiri kuda kuti mugore ra 2021 kunyangwe vamwe vakadzokera kumashure auri wega iwewe you need that deeper feeling you need that deeper joy that can say even others are not going but i will keep on going and i will pray for them so that they will stand up and you will move as a team mwari vekudenge ngatiitire zvakanaka vanoti vengatidzoreine kuenda gore rinei vanotivinga tichadzorera nekuda vanotinyima hatidzoreri nekunyima gorene vanotinyima tichadzorera nekupa zvikangodaro chete we are going to be sharers of the resurrection power together with christ simudza maoko ako kwauri usimuke pauri tinamate nokuda kwedenda tichiri charenja tisina kana kutya Aiwa, hatisi wekuvhunduka isusu. Simba rakamutsa Jesu kuvakafa ndoriri kuopareta Martin. Hativhundutsirwi, kunyange nekun'anga kwaakaenda tisipo, kunyange nevakatsidza kuti gore richitanga zvavo hazvifambi, kunyange vakatsidza kuti takaona kunga zvaakuita zvakanaka, muna 2020 manje gore rino hakuna kwavanoenda aiva gore rino hazvipere mushe jehovha wauya kuritivi rwedu wati ndakupai simba rekumuka kwavakafa the resurrection power that can penetrate even where there is a blockage Thank you, Lord. baba muzita rajesu ndinonamata makanyanya kutendeka muchinda warugari mataura pano simba rekumuka kwevakafa the resurrection power let it operate in our lives the resurrection power father i'm inviting it into our church chechi yakazara simba rekumuka kwevakafa ichechi isingazari nekutukana ichechi isingazari nekuita mapoka mapoka i invite the resurrection power in our church father i invite the resurrection power in the clergy family 2021 is a year of going forward is a year of not going backward is a year of penetrating where there is no way nekuti ndo zvamataura isaya vataura kuti chiregai kurangarira nezvakapfuura pane zvinhu zvitsva zvandida kuita hama dzangu panga pasina nzira ngapave nenzira panga pasina mufaro ngapava nemufaro mamereji akuparara ngaatangezve let revival come in your way let revival come to your children vanga vakatorerwa njere kuchikoro vanga vakatorerwa sika dzakanaka pane mhepo yakadarika nepavari mweya yakaipa ikafuridzira mweya wemasatanist resurrection power scatter everywhere and bless your people I declare as a servant of the living God, let something start to happen right now. The shivering and thunder of power everywhere, even cross borders, even in Zimbabwe. Tinonamata masimba ose. Zita renyu ngarikudzwe. Tiite partakers of the resurrection power. Zita renyu Baba, zita remwanakomana, Zita remweya mutsvene. Mwari vekudenga vakuitirei zvakanaka. Hatina kana chekumbotya. Hativhundutsirwa hatisisu type yacho. Isu kana tatonzwa kuti tinosheya simba rimwe chete rekumuka kwakafa pada wanga usinganyatsoona kuti akawigwa sei varume pava rakadaro ndinorida inini pava rakadaro ndinorida hama dzangu rinokungurutsa ibwe richienda nezita rajesu mwari wekudenga wakuitirei zvakanaka wakubatsirei murwendo rwamuchafamba mugore rinei rambai muchizorangarira kuti we need to move with jehovha for if we move with jehovha it is called grace but if we move alone it is called race may god bless

I give them power, the resurrection power. Let them come out with a power that is unchallengeable, with a power that is unstoppable. Muzita raJesu, Mwari vekudenga vatiropafadze, watiitire zvakanaka. Ndinodzorera nguva inei kune watipa muzita raBaba, nereMwanakomana, nereMweya Unoera. Amen.